Temaşevanên hêja bînerên Ajansa Radang dembaş dîsa amarna xeleka xwe ya çarê ya efsana Gilgameş me got xeleka bûyî de Gilgameş giha çû civata pêxember Nuh ya Cemşewmeriya me got navî otna piştîma. Otna piştîma. Divê e, e, otna piştîm jî got ku girga min ji min tê bihîstîn. Xêra tu hatî e, li cem min. Got ez hatima, got tu rêkê şanî min bikê, tu dermanekî bidê min, got mirin têne bêj, ber xatirê got Midye kesekî herî bi hêz û xurt û xoşewîst û ezîz li ber dilê min miriye, ez gelek berketim a. Ji bo xatirê ez jî nemirim, ji ber ku ez kurê xwedawendekê me, kurê xwedawendekê me û xwedawend namir, gerek e ez jî nemirim, gerek e ez jî nemirim, lê bavê min zilama ez tirsim ku ez bimirim. Dibêje pêxember otina piştî min, pêxember Nuh gotî da, got, got, ger gamiş, got, rasta.

Xwedawend ji xwe ew dibê dibê dibê ser şîreta hevjîna pêxember Nuh pêxember Nuh û logotî da û tu napiştî min logotî da dibê dibê hema ser ser bûrekê çêkim got tu karibê ser bûran bibê serî hingî tu zanibê got tu xwedawendî û tu ne mirovî bêjî çiya dibê kaz te kima xanîkî da heşt şev û heşt roja heka te karî got nerazihê Tu mênê şiyar hingî zehmetê mênê sax. Dibêje got ka. Dibê xista mezelê de û çiqa êbarî ê serek lêxê got va raza wê nanekî deynê cem. Wilo heşt şev û heşt e, e, e, roja e, e, Gilgameş ma di wê di wê dûîxanî de û her her pêxember hotine piştîm û ê nanekî didî jin bûne heşt nan binisirîna. Roja heştê hat gote Gelgamiş got Gelgamiş razayî ne razayî got wela xuya dike ez raza me. Got ne got her şeva razayî her her şeva razayî ji ber gova nanê min te anî te nanê xwe nexwariye te nanê xwe nexwariye. Ev nîşana got tu mirovî tu ne xwedawendî û piştre Gelgamiş tê kesekî xwedawend weke bijî saya xwe daye ta, fedla xwe daye ta. Ti kirî rêveber ji miletekî re, ji civakê re, ji kesa re, erkek daye pêşiya ta. Erkê avakirina civakê ya, Erkê çareseriya aloziya ya, piştgiriya feqîr e, alîkariya feqîr e, jara ya. Yanî ti kesekî padîşahî berpirsyara te herî mezin e. Tu berpirsyara xwe te pêk bênê ewa tişta ku Xwedê temenê dayî te tu wî dagirê bi qencî Ew e xelata ku ku ku ji te re mînê. Ne mêraniya got tê de yî. Piştî hezî mesela mirinê ya. Mirin qeder a û nexweşî jî qeder a û jiyarbûn jî qeder a û ez jî pêxember im, ez jî ê mirim. Ez jî ne xuda min em em em mirov in, ez jî ê mirim. Saya ku Xwedê dayî, fedla ku Xwedê dayî te jiya jiya xudawenda çêtir e. Ya xweda ewil de şitira. Vê jî ez ê xelateka dîl tekim. Xelatekî tekim ku dikar bê xelatê jî biparêzê gelek baş e. Ez ê berê te bime derekê ku tu mênê ciwan ji bo xetê hema qenciyê bike û hêza te ji te re bimênê. Ev hêza te ne helê bi xetiyariyê û tu di vê hêza xwe tu bi qenciyê tu di xizmeta miletê xwe de bikar bênê. Yanî bi rengekî wilo hozanî û felsefî pêxember Nuh

Ornaş bi gotê ku ha paya ber vê derê ser vê awê xwe berde xwarî. Vê jê Gergamiş rahişte kevirekî mezin bi lingê xwe vekir û bi xetê xwe berdê binê avê de. û wî kevya çû heta giha binê avê û mejda gova geyal wê derê ya. Ew geyayê xwe anî. Ew geyayê xwe anî û derket û ornaş bî jî got ez ê pêrê êma welatê te jî. Êma orok jî nam welatê te jî. Ew geyayê xwe anî û birê de dimeşîn, dibê tî bûn ser kehnîkekê ê sekinî bena, sekinî bena. Sekinîn geyayê xwe danî wê derê, wextê geyayê xwe danî wê dê, marek hat rahişte wî geyayê wîna. Û ew geya re ba.

Bû Gelgamişekî dî. Bû Gelgamişekî mirov, bû padîşahekî paqij, pakîz, dilxwaz, xizmeta milet bike û miletê xwe re rûnişt û dîdar bare çêkirin û lêbûna xwe wara xwest. Ez kesekî eşaş çûbûm, ez bi hêza xwe hatibûme xapandin, divê ez xizmeta we de bim, divê em pevra milet welatê xwe ava kin, pevra Bajarê xwe pêş bêxin, ez ber wê pirsgirêkê we rawestihim, çi pirsgir çareser kim û ew kêma ye ku min dikirin ji we re ez wa kêmaya nekim. Ev dawiya efsane me ya Gelgamiş bû, yanî xuya ya ji vê efsaneyê ku pend tê de hene, gelek pend tê de hene, yek ji pendên mîna ku xetyarî, Galibûn nervîne qeder a, mirin qeder a, ma bê berpirsiyar dê ma erkê xwe ra bê, xwe dê hêzê bidê ma hêza xwe bi kar neyne, ma wê hêzê hêza xwe ma dijî dijî e, xirabiyê ma bi kar bêne, ne dijî qenciyê, ma ji qenciyê re bi kar bêne, wextê ma berpirsiyar bê ma kêrî miletê xwe û civaka xwe werê e, jê derê ma Taha Baqir arkeolojek dîrok nasekî navdara ser nivîsandiya xwe fîra sewah pirtûkî vîna jî ser hena mamosta Şêrvan Ûsif jî ewî jî ser nivîsandiya mamosta Rêşat Sorgul jî gelek lêkolînê jî kevne tora me ya ku dîret kê ev ev efsana hene jî wergirandiya ji ya mamosta kawa nemir û Kawa Nemir jî nivîsandibû û Orhan Esen kiribû şanogar. Ev efsan û ev nava rok û jixwe me jiyana xwe de jî di zanîngehê de jî me ser efsana gelga min xwendiye û çanda xwe de jî di dîdara û semînara de jî me dîtiya bi vî rengê ha me ev agahî bi kurtayî ser efsana gelga min me kom kirin me ji we re diyar kirin û hûn bên xweşiyê de û spasiyên germ ji Ajansa Fedan û mamosta Awazê Dîlewir ê ku vê xebatê dike û her tim serkeftî bin.